ס'מיר אויסגעקומען לעצטענס צו האבן א שמועס מיט א חשוב'ע כהן אינגערמאן, אב הר אוריין, ער זיצט אין די הארווארד און ברוך השם ער איז מצליח און האט די חוות הדעת אט ווער זאל אים אויסהאלטן, ברוך השם ווי מ'זאגט די טאג גייט ברוך השם פיין און גוט און אלעס פירט זיך כדבעי, ער האט זיך גאר שטארק אפגערעדט אז אין זיין כולל איז דא עפעס א אינגערמאן וואס איז אויך ברוך השם שטארק מצליח און ער קען אים נישט פארנעמען, ער האט אזא שנאה קעגן אים, ער קען נישט צוקוקן זיין הצלחה. און ער זאגט מיר, דו ווייסט וואס שטערט מיך די מערסטע? פארוואס קען איך עס נישט צוקוקן? וואס גייט פאר מיט מיר? וואס קען איך נישט צוקוקן צו נאך איינער וואס איז מצליח? נאך איינער וואס קומט אן? וואס האב איך אין מיין הארץ עפעס א טענה קעגן דעם מענטש אז איך קען עס נישט פארנעמען? איז טייערע צוהערערס, בעצם, אנס לערן אפ די מעשה פון קמצא ביי קמצא, מיטן מאראל, איז עס ממש די מעשה פון קמצא וקמצא. די הייליגע מאראל זאגט, קמצא איז א איז א לשון פון פון גרויס, ברענגט ראיות אז א אז א אז א אז א ארבה, א היישרעק הייסט קמצא, און א די קמ די היישרעקן האבן נישט קיין קעניגען, ווייל יעדער איינער איז קעניג. יעדער איינער האלט זיך די העכסטע און די גרעסטע. ער איז מאריך אין די גאנצע נושא און נישט אריינגיין אין די גאנצע יעצט פארוואס עס איז אזוי אבער ער זאגט אז די פראבלעם דארט איז געווען פון קמצא ביי קמצא דער געהאלטן דער קמצא האט געהאלטן אז ער איז אלעס ער קען די מערסטע און קיינער קען נישט זיין דומה צו אים ער איז די העכסטע ער איז די קמצא כאילו די קעניג ווי די ארבער ווי די היישרעקן און דאס האט אים געשטערט אז ס'איז דא נאך איינער בר קמצא וואס האלט אויכעט אז ער איז די העכסטע און ער קען די בעסטע און אים האט ער פיינט געהאט. איז וואס ליגט טאקע אין דעם? פון ווי קומט די געפיל? וואס איז פשט אז א מענטש קען נישט צוקוקן ווען נאך איינער איז מצליח, ווען נאך איינער איז כאילו אזוי ווי אים, לאמיר אזוי זאגן, און ער איז ממש איינער וואס. ער קען אים שיקיקן, ס'ערגט אים מסביר צו זיין פאר די אינגערמאן און פאר יעדעם איינעם, בעצם אין יעדע תחום איז אזוי, אין יעדע פרנסה, אין יעדע פעלד, א מענטש האט ליב צו וויסן אז ער איז די בעסטע, אזוי ווי אים איז נישט דא, ס'ממש איינער וואס ער איז מיט די מערסטע און מיט די מעלות, ער שטייגט ארויס, מענטשן זעען עס, מענטשן ווייסן עס, פון ווי קומט דאס? איז דא א צווייטע מאראל. די מאראל האב איך געזען אין ספר שם משמי' אין פרשת דברים, וואס ברענגט אראפ א יסוד גדול. די הייליגע מאראל זאגט אז פירוד הלבבות ביי אידן קומט נישט פון שלעכטקייט, ס'קומט נישט פון טיפשות, ס'קומט פון שכל, פון קלוגקייט. ס'קומט ווייל ער אליינס איז עפעס, ווייל ער אליינס זעט מעלות, ווייל ער אליינס לעבט אין א וועלט וואס ער קומט אן ער איז מצליח, און ער זעט נאך איינער וואס איז מצליח, פון דארט קומט פירות הלבבות. פירות הלבבות קומט צו א מענטש ווען א מענטש זעט אז ס'דא נאך איינער אזוי ווי אים, וואס האט טאלענטן, וואס האט הצלחות, וואס קומט אן, און דאס קען ער נישט צוקוקן. ס'קומט פון שכל! ס'קומט נישט פון שלעכטקייט. פונקט פארקערט ווי א מענטש וואלט געזאגט, וואס פאר א גינצטערניש, וואס ביסט אזוי שלעכט? ער איז נישט שלעכט. די נאטור פון א מענטש איז, אז ווען ער זעט. דער שכל'דיגער מענטש וואס איז מצליח זעט נאך איינער איז מצליח, קען ער דאס נישט צוקוקן. און דער מנהל לייגט צו ווערטער אז דער מענטש פארגעסט איין זאך, די באקאנטע גמרא, כשם שאין פרצות אין שוות כך אין דעות אין שוות. ער פארגעסט די זאך אז ס'איז נישט מעגליך. ס'איז דא נאך איינער אויף די וועלט ס'קוקט אויס אנדערש און ער האט אויך מעלות. קיינער האט אבער נישט דיינע מעלות. ער קומט נישט צו צו דיר. גאט אנדערע מעלות וואס קומען נישט צו צו דיר, אבער די דיינע מעלות וואס דו האסט קומט נישט צו צו יענעמס מעלות, יעדער האט זיך זיין פלעיווער, יעדער האט זיך זיין ספעשעלטי, יעדער האט זיך זיין מעלות, און דאס פארגעסט דער מענטש און דאס ברענגט פירוד הלבבות. האט עטץ שוין געזען טייערע צעירעס וואס טוט זיך אפ אין א גראסערי ערב שבת ביי די איילס פון די דיפס? וויפיל קאמפאני דיפס איז דא? כ'האב סתם צענדליגע קאמפאניס כ'האב נישט קיין אהנונג, און יעדע קאמפאני מאכט די זעלבע דיפס, און יעדער טרייט אנצוקומען מיט עפעס אנדערש, איינער מיט א בעסערע פעקעדזשינג, איינער מיט פיקטשערס פון שטריימלעך, איינער מיט אנדערע קאלערס, איינער מיט אנדערע נעמען פון ארגעטינע, פון אוסטראליע, איך ווייס וואס, יעדער קומט זיך אן אז דאס איז אנדערש, סך הכל איז אלעס די זעלבע. און נאך אלץ שטייען מענטשן און נעמען פון די און פון יענע, און מען טאר נישט פארגעסן אז דעגראסי אליינס מאכט אויך די זעלבע דיפס. איך וואלט געוואלט כאפן א שמועס מיט די וואס מאכן די דיפס, איך וואלט זיי פרעגן, דו שטייסט און דו מאכסט דיין טאמעיטא דיפ צו וואס עס זאל עס זיין, דו טראכסט איינער גייט עס קויפן? דו ווייסט וויפיל מענטשן, קאמפאניס געבן ארויס דיפס, טאמעיטא דיפס, פארוואס טראכסטו בכלל איינער וועט קויפן דיין דיפ? איך גיי אים פרעגן ווייסט ער וועט מיך ענטפערן, איך לייג אריין עפעס א פלעיווער וואס קיינער לייגט נישט אריין, ס'איז א סיקרעט. צו א מיליטערישע סיקרעט קיינער ווייסט נישט וואס, און דאס מאכן מענטשן קויפן מיין דיפ. דער קעכער, דער בעקער וואס שטייט און מאכט זיינע זאכן, פילט אז ער אפערט עפעס פאר די וועלט וואס קיינער אפערט נישט, און דאס מאכט די מענטשן עס קויפן, און ווען מען פרענט צו מענטשן וואס קויפסטו די קאמפאני פון די דיפ און די קאמפאני פון יענע דיפ, עט ער ענטפערן ווייל די קאמפאני עפעס די קראנטש מיט די פלעיווער מיט די נאכטעם מיט די פארטעם איך ווייס וואס איז אנדערש. ס'קומט צו עסן פארשטייען מענטשן זייער גוט אז ס'איז דא חילוקים צו מעלות. פארוואס ווען ס'קומט צו דיינע מעלות זעסטו עס נישט אליינס? פארוואס ווען ס'קומט צו דיינע מעלות פילסטו עפעס פארלוירן ווען דו זעסט נאך איינער איז מצליח, זעסט נאך איינער קומט אן? פארוואס? דיינע מעלות האט נישט קיינער, קיינער זעט עס נישט קיינער ווייסט, קיינער קען נישט צוקומען צו דיר צו דיינע מעלות, דו האסט עפעס א פלעווער פאר די וועלט וואס קיין איינער האט נישט, און פאר דעם ביסטו דא אויף דער וועלט, און במילא יא, דאס אז דו קענסט עס נישט צוקוקען, דאס קומט פון דיין שכל ווי די הייליגע מהרל זאגט, דאס קומט נישט פון שלעכטקייט, דאס קומט ווייל דו ביסט אויך עפעס און דו זעסט ווי נאך איינער איז עפעס. אבער וויאזוי זאלסטו דיך בארואיגן איז איין זאך ווי די הייליגע מנהל זאגט, כשם שאין פצה שאין שוות כך אין ד שאין שוות, דו האסט עפעס שכל וואס קיינער האט נישט, וואס ווען דו גייסט דאס געבן פאר די וועלט גייט די וועלט הנאה האבן וואס קיינער קען נישט געבן. מען טאר נישט פארגעסן פון די טרעפליכע גמרא, מען דארף לעבן דעם א גאנץ לעבן, מראה מסכת יומא, דף ל ח עמוד א' אונטן, במקומך מושביך, מען האט דיך געזעצן אויף דיין פאזישן, דיין פאסטן ווי די ווי רש הקדוש זאגט קיינער וועט נישט אוועק נעמען דיין פרנסה דיין פרנסה איז דא פרנסה מיינט רוחני פרנסה מיינט גשמי ס'איז אלעס איין זאך און נאך ווייטער זאגט די גמרא אין אדם נוגע במיכה לחבירו אפילו כמלוא נימה קיינער רירט נישט צו וואס איז צוגעלייגט פאר דיר אפילו כמלוא נימה וואס הייסט אפילו כמלוא נימה וואס הייסט ווי אפילו אזוי ווי א האר וואס איז די האר איז טייערע צוהערערס בדידי הווי עובדא. מיין טעלעפאן איין טאג קלינגט און קלינגט און קלינגט, איך הייב אויף, קום ארויס, איינער האט אריינגעזעצט אין דיין געפארקטע קאר, איינער האט אריינגעזעצט, אקעי, פיין, איך קום ארויס, איך זעה טאקע עס טוט זיך אז מענטשן קומען, וואס איז די מעשה, צוויי קארן זענען געפארקט, איינס איז מיין קאר, איינס איז פון א צווייטע קאר, אינמיטן האט זיך איינער פרובירט דורכצושטופן און ס'האט געזעצט זאגן זיי, איך קום אן און איך קוק. און איך זאג זיי, איין מינוט, עטס זעטס אנדערש ווי מיך? איך זעה נישט א געזעץ, איך זעה ס'ממש שערי צו א האר קען דורך גיין, אבער ס'האט דאך נישט געריבן, פארוואס זאגסטו אז ס'האט געזעצט? קוק! טאקע, ביסט גערעכט. בקיצור, מ'האט עס מסדר געווען, מ'האט אוועקגענומען די קאר, ס'האט נישט געקריצט, ס'האט נישט געזעצט, ס'איז געווען פיין און גוט. אמאל מיינט א מענטש יענער קראקט אריין אין מיר, יענער זעצט אריין אין מיר א עקסידענט, ניין ניין ניין ס'האט נישט, ס'אין כמלואים נימא, דו מיינסט אזוי, ס'איז נישט דיין פלעוואר, ס'איז נישט דיינע כוחות, ס'איז נישט, דו האסט כוחות פאר די וועלט וואס דו קענסט געבן וואס קיינער קען נישט געבן. די שנאת חינם וואס מען ווייסט, וואס די גמרא זאגט די קמצא ביי קמצא, וואס די גמרא זאגט אז ער האט נישט געקענט פארנעמען איז ווייל ער האט געהאלטן אז ער איז די מערסטע, ער איז די שטערקסטע, ער איז די העכסטע, עס איז נישט אזוי, עס איז נישט אזוי. קיינער נעמט דיך גארנישט צו, ואין אדם נוגע במה שמעיכה לחברו אפילו כמלוא נימו. און איך מוז ענדיגן מיט א מעשה וואס בדריעבדא עוד הפעם. אבער פאר דעם וועל איך מקדים זיין א אנדערע מעשה פון די הייליגע בעל שם טוב הקדוש, ווי באקאנט בעל שם טוב הקדוש איינע פון די יסודות פון תורת הבעל שם טוב איז אז אלעס וואס א מענטש הערט און אלעס וואס געשענט אויף די וועלט איז אלעס פאר די אידן, אלעס א מעסעדזש פאר די מענטשען מדריך צו זיין צו עבודת השם, איז דא די באקאנטע מעשה אז איינער קומט צו בעל שם טוב הקדוש אז ער וואוינט אין א דארף, ער האט א ארענדער, עס קומט דארט שיכורים, זיי רעדן שטותים און נארישקייטן, ער וויל עס צומאכן, ער וויל אוועקמופן, ער וויל קומען וואוינען אין שטאט, ער פארנעמט עס נישט. האט רבי שם טוב הק' געזאגט מוף נישט, גיי נישט, בלייב דארטן, פרוביר צוצוהערן און פרוביר אלעס אריינצולייגן אין עבודת השם, אלעס וואס דו הערסט האט פאר דיך א מעסעדזש פון הימל. און א שיינעם טאג, צוויי שיכורים קומען אריין, זיי טרינקען זיך אן און איין שיכור נעמט זיך רעגן אויפן קעניג, ער הייבט אים אן ממש צו באזידלען, וואס גייט פאר? ותראה את מצה, האט זיך א שכן, א ארעם מאן, האט נישט קיין פעני, האט אינגאנצן איין קעשענע ביי זיך אינדערהיים, ער איז געווען שולדיג געלט, טעקס, מכס, פארן קעניג, און דער קעניג קומט אפנעמען די געלט, שיקט זיינע באדינערס אפצונעמען די געלט, און עס איז נישט דא קיין געלט, און זיי קומען אריין צו אים אינדערהיים, זיי טרעפן די איין איבערגעבליבענע קושן, און זיי נעמען עס צו. וואסערע רשעות ליגט אין דעם, וואס דער קעניג האט נישט קיין קושן, אז ער גייט ניטאמאל נוצן די קושן, ער עקלט זיך פון די קושן, וואס האט ער פון די קושן, ער האט זיך א באקוועמע קושן, וואס דארף ער די קושן פון די ארעמע מאן, וואס נעמט ער עס צו, וואסערע רשעות ליגט אין דעם. הייבט זיך אן די אנדערע שיגער דו פארשטייסט נישט פארוואס בעט דער קעניג מעכטס? פארוואס בעט ער טעקס בכלל? ווייל אבאמא זאל געדענקען פון אים, אבאמא זאל וויסן ווער פירט די מדינה, גייסט מיר געבן טעקס, יעדע דאלער וואס דו מאכסט וועסט מיר געבן טעקס, וועסטו וויסן אז איך פיר עס. פארוואס האט ער נישט געצאלט קיין טעקס? ווייל ער האט געוואלט וויסן אז דער קעניג פירט די מדינה, ער האט געוואלט געדענקען פון דעם קעניג. דער קעניג האט נישט קיין ברירה, ער נעמט אים צו זיין קישן, ווייל דאס וועט אים דערמאנען אז ס'איז דא א קעניג דא אין דעם שטאט. אפילו עס נאר ער דארף נישט זיין קישן, ער דארף ער זאל געדענקען פון אים אז ער פירט די מדינה. דער ארענדער האט שוין זייער גוט פארשטאנען וואס דער שם טוב הקדוש האט געוואלט פון אים, אז ער זאל געדענקען ס'איז דא א באשעפער אויפן וועלט, וואס אלעס גייט פאר אויף די וועלט קומט פון באשעפער. איז צוריק בדיעה ועובדא אין די נושא וואס אונז רעדן, איך בין אהיים געקומען פון ארץ ישראל, ס'איז די ערשטע מאל וואס איך האב געהאט גלאובעל ענטרי. ווער ס'ווייסט נישט, גלאובעל ענטרי מיינט, קומסט אריין אין ניו יארק, קומסט אריין אין אמעריקע, איז דא אזעלכע מאשינען, ס'כאפט אפ א פיקטשער פון דיר, און ער ווייסט פונקטליך ווער דו ביסט, וויאזוי דו הייסט, ווען ביסט געבוירן, וואו דו וואוינסט, ס'האט די גאנצע רעקארד. שוין, איך קום אריין דארטן, איך גיי צו צו די מאשינקעלע, ס'כאפט פון מיר א פיקטשער, און פון די אנדערע זייט הער איך ווי א קאסטומס אפיסער שרייט, יאקאב!

קיינער קוקט נישט אויס ווי דיך און קיינער האט נישט דיינע כוחות. פשט איז יעדער האט זיך זיינע כוחות פאר די וועלט און יעדער האט זיך זיין אייגנשאפט, זיין יוניקנעס, קיינער נעמט פון דיר גארנישט איר ווייל קיינער קוקט נישט אויס ווי דיר. איז לאמיר זיך צאמנעמען און יעצט אין די טעג וואס איז די צייט ווען די ארבעט מסכן צו זיין די שנאת חינם, שנאת חינם ווען א מענטש קען נישט צוקוקן א צווייטנס הצלחה קומט עס נישט פון קיין חסרונות, עס קומט פון דיינע מעלות וואס דו האסט ווייל דו ביסט קלוג ווי דער הייליגער מהרל זאגט. אויב דער מהרל לייגט צו ווערטער געדענק אבער איין זאך, כשם שאין פצע שעון שוות כך אין דיין שעון שוות, דו דארפסט געדענקן איין זאך אז דו האסט דיינע מעלות יענער נעמט דיך גארנישט צו, עס קומט נישט צו כמלוא נימת, עס קען זיין א קליינע חילוק אבער לערן דיך אויס פון דעם דיפ, יעדער האט זיך זיין פלעיווער, יעדער האט זיך זיין קראנטש, און יעדער האט זיך זיינע מענטשן וואס קויפן אים. דיינע כוחות אויף די וועלט האט קיין איינער נישט, נוץ עס אויס, לך בכחך עשה, און קום אן און זיי מצליח, און די אייבערשטער העלפן טאקע, אבער דורך דעם וואס מען וועט זיך האלטן צוזאמען און פארנעמען א צווייטן, וועט מען זוכה זיין ונזכה כלוני במהרה להוראי, און א לעכטיגן שבת קודש.